اج دید کرم دی بھال مٹھا۔ میڈی آس دا کاسا پر تھیوے۔ اج دید کرم دی بھال مٹھا۔ میڈی آس دا کاسا پر تھیوے۔ جو نکلے بول زبان کنوں۔ توݨے پتھر ہے اڄ در تھی وے ایں محفل وچ میں بے سر دی سر والیں توں ودھ سر تھی وے پے ساحر سخن اگھیندے ہن پئی غیراں وچ کر کر تھی وے۔ چن خوش وسدیں کیوں خوشیاں وچ ڈکھ غم دے وچ نا شاد ہاں میں مک درد نپیر جھکا چھوڑے ہاں پھوگ پھکا برباد ہاں میں کر سول میکوں کاں کورا گن ہاں قیدی کتھ آ زاد ہاں میں گیوں پیار دے وعدے بھل ساحر تیکوں وسریا گیاں کے یاد ہاں میں
او دلبر شاد آباد رہے او دلبر شاد آباد رہے جئیں کیتا مست دیوانہ اندے ہجر او دلبر شاد آباد رہے جئیں کیتا مست دیوانہ اے ہجر اساݙا ہوش بھلئے تھی وسدی جھوک ویرانہ کئی واری ون تے پیش کیتاہم درد بھریا افسانہ ساحر نال وسیمیں ہردم غیریں نال یرانہ نہ نظر دلبر اکھیاں کوں پریشان وی تھیندن اکھیاں نہ نظرے دلبر اکھیاں کوں پریشان وی تھیندن اکھیاں اونتے راہ تے دید وچھائی بیٹھاں گردان وی تھیندن اکھیاں ایجھاں نکھڑین اپنے یار کنوں حیران وی تھیندن اکھیاں ڈکھ ساحر جھولی آپے ہن بے جان وی تھیندن اکھیاں شاعر تے ڈات خدا دی ہے شاعر تے ڈات خدا دی ہے زب ذہن دے پردے کھل ویندن شاعر تے ڈات خدا دی ہے سب ذہن دے پردے کھل ویندن جاں قلم قیاس دی چیندا ہے بݨ خار سبھے گل پھل ویندن پچھے لفظ پویندن ہار مثل حق لبھدن باطل رل ویندن اتھ ساحر خوشبو ملدی ہے بݨ دیوانے بل بل ویندن بݨ دیوانے بل بل ویندن۔

کٹھیں دا پتہ ہاں جڑہیں درد سجنڑیں ڈتیاں ہن سوغاتاں جڑہیں درد سجنڑیاں ڈتیاں ہن سوغاتاں میں چم چم تے ہاں نال لیندا ودا ہاں ڈینہہ رات اکھیں توں سدا نیر وہندن ڈینہہ رات ݙینہاں رات اکھیں توں سدا نیر وہندن میں پوہار ڳل پا چھکیں دا بدا ہاں اݙی جھار دردیں دی ہے سر تے ٻیٹھی اݙی جھار دردیں دی ہے سر تے ٻیٹھی اݙݨ وچ نئیں امدی اݙیں دا بدا ہاں اݙی جھار دردیں دی ہے سر تے ٻیٹھی اݙݨ وچ نئیں امدی

سنیاہک جو سانول اتھاہوں گزر سی تاہوں در تے دیداں وچھیندا ودا ہاں کریڑے میڈے وچ متاں بھل تے آوے کریڑے میڈے وچ متاں بھل تے آوے میں ککھ کانے راہ توں ہٹیندا ودا ہاں کریڑے میڈے وچ متاں بھل تے آوے میں ککھ کانے راہ توں ہٹیندا ودا ہاں
گریڑے میݙے وچ متاں پھل تے آوے میں ککھ کانے راہ توں ہٹیندا ودا ہاں امید اے خدا دل دا آساں پجیسی امید اے خدا دل دا آساں پجیسی مسیتیں دے ݙیوے ٻلیندا ودا ہاں امید اے خدا دل دا آساں پجیسی مسیتیں دے ݙیوے ٻلیندا ودا ہاں حیاتی دی ساحر سدا خیر ہوویس
حیاتی دی ساحر سدا خیر حیاتی دی ساحر سدا خیر ہوویس دعا درد سہتے بھی دیندا ودا ہاں دعا درد سہتے بھی دیندا ودا ہاں ہجر دا سفر ہے کرے دا ودا ہاں ہجر دا سفر ہے کرے دا ودا ہاں ہجر دے اندر ڈک بھگے دا ودا ہاں ہجر دے اندر ڈک